Esselamu Aleýkum we Rahmatullahi Berekatuh. Şu günki çykyşymda Halkara Onkologiýa Merkeziniň içindäki korrupsiýalar hem-de bikanunçylyklar barada gürrüň berjek. Halkara Onkologiýa Merkeziniň başlygy haramzada halkyň ganyny içýän Miwe Berdimyradowna. Hökümet tarapyndan tender edilip, onkologiýa kesellenen adamlar üçin tabletka dermanlary hem-de himiýa terapiýa üçin gerekli bolan dermanlary döwletiň hasabyna Türkmenistana getirilýär. ýaýraýar. Onkologik keseli bolan adamlaryň öz kesel derejesine görä himiýa dermanlaryny we liçeniýe işini aslynda mugt bejermeli. Emma her hili bahanalar bilen dermanlar ýok diýip, olary Gülnabadyň Altyn çäç binasyndaky aptega we Gurbangulynyň gyzy Güljahanyň apteklerinde ugratýarlar. Ol dermanlaryň bahalary dört-bäş alty müň manat bolup, käbir puly bar bolan adamlar satyn alýan bolsa, ýagdaýy ýetmeýän adamlar gan içiji dohturlaryň özüniň mugt bermeli dermanlary müň manat arzanrak edip, satyn alýarlar. Özleri apteklerden satyn alyp gelen adamlaryň atlaryna mugt berilmeli bolan dermanlary bermän, emma kagyz ýüzünde berildi diýip, podpolny pul gazanýarlar. Pul halkyň ganyny içýän ganhorlar tenderde bir galp baha bilen pul işläp, ýetmiş dollarlyk dermany hem bäş esse gymmat edip, üç ýüz elli dollar töwereginde satýarlar. Dohtor jellatlary keselli adamlaryň puly bamy ýa ýok, kredide aldymy, ýakarys, o zatlara seretmän, wor zakon kimin boýunlaryna nalok ýaly basýarlar we mundan daşary hem, Gözi garny doýmaýan jellat dohturlar her bir kapelnitsa edilende derman üçin alnan haram puluny az görüp, ýene-de bir müň manatdan hassanyň garyndaşlaryna aýdyp, kapelnitsa üçinem alýarlar. Eger hassanyň organyny işleýän garyndaşlary bar bolsa, onda himiýany mugt berip, emma her kapelnitsa müň manatdan barybir alýarlar. Türkmenistanda himiki athodlaryň gömülendigi hem mermerleriň zyýany esasyny we sag bolsun prezidentlerimize bul ykdysady kynçylyklaryň agyr durmuş netijesinde adamlaryň problemalary stresdir depressiýalary alada esasynda hem bu onkologik keselleri emele gelýär hatda Türkmenbaşynyň döwrünede beýle kesellik görülip eşdilenok. ýokdy. Bu aç dogturlar hatda ertir ýa-da birigün ölmeli bolan keselli adamlaryň garyndaşlaryndan hem her hili bahanalar bilen bäş-on müň manat ölüminden öň alyp ýetişýärler. Bu zatlaryň hemmesini miwe et ýa-da etme diýýän ýok. Öz wolýasynda. Edenini etýär. Miwäniň özi hem onkologik keseli bolan, dünýäde şonuň keseli ýaly diňe dört-bäş adamda bolup, ol iň seýrek duş gelýän görnüşdir. Emma özi bolsa Türkmenistanyň şertinde liçeniýa alman, Rossiýada alýar. Miwe, saňa bir soragym balaýyn, näme üçin özüň Halkara onkologik merkeziniň başlygy bolup, ýene-de Rossiýada liçeniýa alýaň-a? Seni Gurbangulynyň özi goýan üçin hiç kim saňa pitiginem degrip bilenok. Hemme zadyň hasaby bardyr, Miwe, ýatdan çykarma. Miwe, seniň başga-da bir edýän zadyň, öz dohturlaryňa üç ýüz dollar nalok salýaň. Dohturlar hem ony kesellileriň öli ýa-da diri ýagdaýyna garamazdan, olardan gözüne basyp pul alýarlar. Häzirki döwürde aýal ugrundaky dogtorlar öz planlaryny dolduryp bilmän, semýeýny wraçlaryň üsti bilen aýal maşgalalary analiz mazok tabşyrmaly diýip, mejbur edip, gorkuzyp, başga hassahanalara, onkologiçiskiý sentra ylgadyp, eger-de analiz tabşyrmasalar, onda hiç hili gerekli sprawkalary bermän, çüňke gabaýarlar. Mejbury ýagdaýda analiz tabşyranda, olaram kesel bolmasa-da onkologik kesele podozreniýe bar diýip, aýal maşgalalarymyzy gorkuzyp, strese düşürip, olar gijeleleri ýatyp bilmän, depressiýa düşüp, olara ýigrimi-otuz müň manat çykdajy etdirip, öz býujetini dolduryp, iň soňunda-da keseliň ýok ekeni diýip, it oýnan ýaly edip oýnap goýberýärler. Emma bu stres-depressiýalaryň özem onkologik kesele getirip bilýändir. Gürletmeli bolsa, Goşadyrnak içinde häzirki biziň batly depginler bilen uly gadamly gülläp ösýän älemde deňi-taýy bolmadyk Türkmenistan döwletimizde adam janynyň hiç hili gymmatlygy bolman, megerem, onuň jübüsindäki pullarynyň galynlygyna görä gymmatlyk hem abraý döreýär. Özüňize gowy serediň we özüňizi oýnatmaň. Bütin keselli bolan doganlarymyza Allah şypa bersin. Selam Aleýkum Rahym.